Eý brat-a göwün reklamany al bermelisiňa gowary normal reklama. Men şu wagtgaça şoňka reklama edemok daki maňa mundan soňam etmeýin diýen bolmasa mesele däl o. Eý deliý bratan şu pet manat bu üçüç. Mowlaýo. Eý.
Salam, Türkmenabat Karodan poçtaňyz bar. Gele gele.

Bärde Türkmenabat kargodan sowgadymyz bar. Saaa görýäs onda naç. Ýardymy?
Hemmäňize salam dostlar. Ýüz-ýüze gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu gün nesip edenden Türkmenistanyň iň populýar iň top aýdymçylarynyň biri Myrat Öwezow bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz. Essalowmaleýkim. Ak hoş geldiň. Gowymy ýagdaýlar? Şükür. Gön aýdym bilen başlaýas, hä? Nesip edende. Ikimiz barybir, barybir, barybir. Kim näme diýse-de gyzykly däl bize indi barybir.

Köp sag bol. Awa awa çepekleriniz awa gysgalman. Köp köp sag bol abim. Sana sag bol. Gepleşe gön aýdym bilen başladyň.
Ahyr ýüzleşdik ikimiz ha. Awa aýtma aýtma. Awa sesiňe saglyk minnetdar. Sag bol, spasiba. Gowmam. Gowy şükür.
Özüňiz nähili?
Ýene bir gezek ýüz ýüze gepleşigimize hoş geldiň. Sag bol. Awa Magic adyndan minnetdarlygymy bildirýär. Köp sag boluň.
Taýyn bolsaňam Gowy işler edýäňiz.
Berekella. Begenýän. Sag boluň. Taýyn bolsaňam gön başlaýas.
Taýyn. Taýyn bolsaň gön başlaýas diýişi adam. Ilkin ene men pikimçe sen maşgalaň barada hemme kim bilýändir ýöne şonda da gysgajyk belki bilmeýän zatlarymyz bar bolsa gysgajyk maşgalaň barada özüň awtobiografiýaň barada aýdyp berseň aýdyp geçseň. Üçünji bäbejige pikirlenip indi karar berdik inşallah. Gowy täzelik. İnşallah. Gowy täzelik inşallah. Kän pikir etdik üçünji çaga etmeli mi etmeli mi. Indi nesip bolsa. Özüm e, gyzjagaz bolsa has begener. Begener diýip sebäbi Elif jana tay jora olar ýaly. Oglan bolsa da Oglan bolsa da Allah näme berse. Aha. Gujagymyz açyk, ýüregimiz. Elbetde, elbetde. Perzent perzentdir. Hatta gowy, hemme zat Hudaýa şükür. Bagtly, düşünişip birek-birege. Belli bir wagt geçenden soň maşgala hasam berkeýän eken, şoňa göz ýetirdik. Käwagt aýdýas-da Bilbil hanyma diýýär, Eý, biz näme soňky döwür wapşe sögüşem zogam, zadam edem zog. Owala gyz zat diýip ol bir hili has bir jebis bolduk soňky ýyllarda. Alla şükür. Çagalaram gowy ulalýarlar. Ikisem mikrofona ýapyşyp ýatyr. Tüýr.
Pianina gatnadýas. Emirjan gitara gatnaýar. Sport bilen meşgullanýar arasynda. Garaz. Gaty gowy.
Emira görýäs instagramda. Aktiw. Ejesiniň kakasynyň yzyna ýetjek bolýar. Men ulalam. Men ulalamda diýä. Kän sowgat alyp berjek diýä. Oglum sen sowgat alyp beräýseň aglaryn men diýen bolýan. ilkinji gazanjymdan diýýär. Ondan men seni günde aglatjak kaka entek bir ulalaýyn diýýär inşallah. Hawa, adatda şadyýan tarapyndan aglasyn, nesip bolsa. Indi, Myrat aga, biziň gepleşigimiziň esasy zatlarynyň biri, awtobiografiýaňy aýdyp berseň özüň barada, näçinji ýyl, nireli, şony gysgaça aýdyp geçseň. Mary ýoly Tene Trap, Baýraç daýhan birleşiginde. Çagalygym şo taýda geçdi. Ondan soň Dom kulturada işledim. Soň iki müň dördünji, iki müň. iki müň ikinji ýylda Medeniýet institutyna okuwa girdim, aktýorçylyk. Şoňa çenli aýdym aýdamokdym, soň aýdym aýdyp başladym, garaz, ýaňlanýarym. Aý, seriýa, seriýa meniň durmuşym. Näçinji ýyldygyňy aýtmadyň ýöne şonda-da. Segsen dördünji ýyl.
Ýene nesip bolsa bir ýyldan kyrk ýaşaýas öýtýän. Meň pikirimçe agzalarymyzam, seň muşdaklaryňam otuz ýaş diýseň ylalaşarlar. Spasiba, spasiba.
Erkek ýaly diýýän, ýöne gowy görünjek bolup zat däl. Ýürekden arassa. Sag bol, minnetdar. Myradan, meň iň bir şeýle sorag beresim gelýär saňa. Sen dokuz dogan diýip men gördüm. Hawa.
Dokuz dogaňam iň köpesi bolmak näle? Gowy.
Gaty gowy duýgy. Äý, erbet taraplary bar, gaty köp, köpdür-aý oň bar. Myrat bar ony getir. Aý owa ol bolýardy. Özüm bilelim bäri e, ýaňy bir e, azajyk ulalanda öňüme 7 sany sygyr berdiler. Şony bakmaly. Ä köne jädijegim bilen ylgap geçýärdim da şo sygyrlaryň yzyndan.
Pikirimçe köpüsine gyzykly bolan sorag. Bilbil gelnejem bilen Nädip tanyşdyňyz? Ýa belki bir-biriňizi tanaýansyňyz, ýöne nämeden başlady? Birinji gezek sahnada gördüm Bilbili. Karoçi men iki müň dördünji ýylda ýaňlanýan ýarymyň ýeňijisi boldum. Ondan soň iki müň bäşinji ýyldada Bilbil ýeňiji boldy. O Bilbil Mary welaýatyndan gatnaşdy, men Aşgabat şäherinden gatnaşdym. Ondan soň şo iki müň bäşinji ýylda Maryda başga bir dostumyň agasam gatnaşýardy. Şoňa Bolelşik hökmünde bardyk, gül alyp, ondan sahna çykyp, ol güli Bilbile berenimi özümem duýman galypdyryn. Oo, şo derejä. Şonda başlady, tanyşdygymyz on ýyllap dost bolduk. Aha. On ýyl. Aha. Ýöne Bilbil meni gaty ýürekden söýýän ekeni, ony soň bildim. Aslynda menem söýýän ekenim ony. Ýöne Ekenim. men düşünmeýän ekenim. Iň soňunda Näme üçin Bilbile men öýlenmeli däl diýen karara geldim. Bir öýlenmek teklibinem bar-a, telefon edýänler-ow meniň. O-da oýun edýäňmi sen zat diýýär. Ýok, ejeme ugratjak zat diýdim. Ondan birazajyk telefon goýuldy, karwola ilçipdirim näme şonda. Garaz.
Şo dereje, hä? Hawa.
Interesno.
Indi meň pikirimçe oglanlara, öýlenmedik oglanlara hasam gyzykly bolýan zat. Haçan düşündiň Bilbil gelnejäni çagalaryňa eje hökmünde mynasyp bolanyny, eje hökmünde ýagny haçan düşündiň, to şto hä, ine şul meň çagalaryma eje bolup bilýär diýip. Akylly sebäp ol. Men şu güne çenli gürleşen gyzlamyň Hemmesi bilenem serýozno gürleşýärdim. Hemmesi bilenem öýlenmek üçin gürleşýärdim. Wagt geçirmek üçin ýeke gyz bilen gürleşenim ýadyma düşenok. Ýa-da, aý, belki öýlenirin-ä, görerin-eý diýemokdym. Hemmesine-de öýlenmeli diýip gürleşýärdim. Ýöne Bilbil ýaly akylly birine gabat gelmedim. Çagalar üçinem dogry akylly biri gerek. Şonuň üçin karar berdim. Düşünikli.
Oglanlaram düşünendir diýip pikir edýän, öýlenmedik oglanlar. Indi e, toý kadrlar öňki-öňki ýadyma düşýär, ýöne belki men görmediklerim bardyr, belki azalarymyzyň, sen muşdaklaryň görmedikleri bar. Toýda bagşylardan, aýdymçylardan kimler bardy siziň toýuňyzda? Kän e, ýadyma wideony görüp seredäýmesem. Biziň toýumyz bar-a. Men Marda toý etdim. Aşgabatda ýaşaýardym onda. Aha. Şon, şoň üçin... e, Näme üçin ab- Maryda Aşgabatda ýaşaýamyzka? bir toý edeli diýdik. Hä. Birje toý edeli, Aha.
onam Maryda edeli. Häzir Aha. Aşgabatda bolsa biziň dogan-garyndaşlarymyzyň hemmesi bärde, bilbiliňkilerem bärde. Ondan olar barmak kyn bolar zat diýdik-de, Maryda etdik. Mara barmazlar öýtdüm men aýdymçylar. Öňümden kim aýdymçy çyksa-da men toý edýän geliň diýip çakylyk etdim. Mhm. Soňam zala girdim, muny gözüme ynanmadym. Sag bolsunlar. pursatdan peýdalanyp men gaty her toýumyzyň wideosyny göremde bara şo toýa gelen adamlaryň hersine bara jaň edip minnetdarlyk aýdasyň gelýärdi. Gaty begendirdiler meni sag bolsunlar. Ýagty go.
Awa men hem şu ýerde belläp geçeýin. Sungat işgärleri, aýdymçylar, beýleki sungat işgärleri indi toýda zatda berekella top toplanşýarlar, bir-birini goldaýarlar, gatnaşýarlar. Berekella. Sag bolsunlar. Sag bolsunlar, dogry diýýäň. Indi näçe ýaşyňda aýdyma başladyňa diýip sorajak ýaly, geçen gezek gördi, görmedikler üçin aýdaly. Myrat aga aýdyma giç başlapdyr we gijräk. Hawa, hiç aýdym aýdaryn diýip pikiri ýok eken. Ýöne aýdym aýdymy gowy görýär eken-de. Sorag. Uniwerda tötänleýin aýdyma başlapsyň. Indi aýdym saz ugrundan okumuşlygyň barmy? Ýok, hiç ýok. Hiç hili.
Köp ýerde diýýärler ha, halypaň barmy, halypa. Halypa bar-a. Men pikirimçe halypa näme üçin gerek? Halypa aýdym öwretmeli däl. Halypa näme etmeli däldigini öwredýän adama halypa diýilýär. Edepmi?
Edep, etmeli däl zady öwretseň, näme etmelidigini adam özi tapýar, öz ýüregi bilen etmeli ony. Meň düşünjäm. Şonuň üçin Diňe mantofonlardan hatda bara şumat gowy ýatlatdyňda. Ýaňlanýarymda men ýeňiji bolup birdenem toýa çykyp başladymda, toýa zady çagyrdylar bolýan. Eý, dur men taýyn nälow diýdim-ow. Men bilemok azerbaýjanlar näle aýdym aýdýar, türkler, hindiler, men bilemok-ow, duruň-ow, dur men nirä barýan, men ýetişemok. Ynanmarsyň bara, Muzykal sentrler bardy bir wagt, şu wagt aýna paçti gitip barýar. Şu muzykal sentriň iki kolonkasynda gije ýatamda krugla sut içdim, şeýle bir kän aýdym diňledim o. Kolonkany iki gulagymyň gapdalyna goýup, uzak gije daňdana çenli ýatsamam diňleýärdim. Şeýle bir kän aýdym diňledim. Sebäbi gowy, wapşe aýdym aýtmak üçin diňe diňlemeli. kän diňlemeli. Ondan maňa Bahar diýýärdi-de Hojaýewa. Azerbaýjanlaram diňle, hindilerem diňle, özbeklerem diňle, hemmesini diňle diýdi-de. Ondan Kstati, Baharam, Baharyň gaty kän goltgusy bar meniň karýeramda. Birinji gezek Bahar meni çagyryp, Şol aýdymy aýdýan oglan senmi, meň bilen duet etjekmi diýende bar-a, gaty begenipdim-de. Bahar meň üçin elýetmez we gaty güýçli talant sebäbi. Sag bolsun, doganym. Minnetdar. Bahar hoja, biz minnetdarmyz bilýäs. Myrat Öweziň sungatyna goşandyňyz bolmasa. Ilkinji maňa ynanan adamlaň biri Bahar. Şo iň möhüm, iň wajyp zatlaň biri, biri bir zada başlanda ynanmak. Hawa. Şoňa goldaw bermek.
Hawa, arkaňda biz bas diýmekde, malades. Indi bärde bir zat belläp geçeýin, Myrat aga bilen biz şu gepleşigi gurnamazdan ozal, bir iki-üç aý öň-ä Myradagyň ýanyna ýörite gelip, gepleşik gurnalymy diýip maslahatlaşyp gitdim. Şo maslahatlaşanymda Myrat aga bilen aý gijäň ýaryna çenli başda oturdyk bir ýerde, oturylýan ýerde belli bir sagada çenli. Ondan soňam gijäň ýaryna çenli Myrat aga maşynda Maryny aýlady, aňyryk gitdik, bärik gitdik. Aý içgin-içgin has ýakyndan tanyşdyk. We meň üçin gowy bolan zatlar, Myrat agany azajyk bolsa-da tanadym. Ýagny soraglar daşyndan däl-de, azajyk bolsa-da ýakyndan bolýar we hasam içgin bolýar. We Murad aga-da nesip bolsa soraglara has içgin jogap berer diýip umyt edýän. Bir maşgalada Türkmenistanyň iň men diýen populýarnyý ýyldyzlarynyň ikisi bar. Şo iki ýyldyzyň egosy nädip oňuşýar? Başda gaty oňuşmadyga. Hatda bara aýtsam bilbil gynanarmy bilmedim menden belki öýkelär bolyn. Ertir turýas. Gidip arza ýazýas diýen günümiz boldy. Sebäbi iki sany kelle, iki sany ýyldyz. Bilbilem e, durmuşa çykmanka towuna tok diýilmän maşynjyk münüp toýa gidip ýören aýdymçy. Bizem e, eger Men saňa öýlensem, sen aýdym aýt diýdim men oňa. Sebäbi bilbil öňüni saklap boljak bir talant däl. Ol ony keselleder, bilýän men ony. Ýöne toýa gitmäý diýdim. Ikimizem toýa gidip ýörsek, çagalarymyzyň başga biriniň terbiýesini almagyny men islämok. Ejäň terbiýesi bolmaly çagada. Onnoň sen aýdym aýt diýdim. Konsert edip bereýin, albom edip bereýin, klipleň edip bereýin, ýöne toýa çykma diýdim. O da bolýar diýip razylaşdy. E, ondan soň e, her gün gözüniň öňünde geýinip toýa gidýände. Bir gün, iki gün, on gün, bir ýyl. Oňa çydan ol erbet bolýar. Onuň başga aý aýallar da bular, bir zatdan bahana tapan bolýar, men bilip otyryn. Aý birak gaty neme etdi, kän ýyl, kän ýyl. 4-5 ýyl bolandyr belki. Toýa çykmady. Ondan soň bildim-de men, ony bagtly edýän zat sahna-da. Ondan işleýäsem bolan, bir gün oňa şeýle sýurpriz etdim. Şu gezek doglan günüňe gaty üýtgeşik sowgat alyp alyp berjekdirin diýdim. Alma, gymmat zat, alma zat diýýär-de aýallar. Gaty gymmat zat ýöne diýdim. Gaty begenersiň diýdim. I doglan güni gelip ýetdi. Men jaň edýän daşarda durup. Spalnýa bar. ýassygyň aşagynda seň sowgadyň dur. Öde bardy. Ondan ýassygy galdyrýar. Şeýle kagyz bar. Kagyzyň ýüzünde şu günden beýläk men saňa toýa gitmäne rugsat berýän diýip ýazylan. Ofisial şekilde. Golly zatly.
Bir begenýär. Öýe giräýdä, öýe giräýdä men gujaklaýyn seni diýip. Şo günden soňam bileje toýlara gidýäs. Tüýe-de.
Hawa. Bile gitseňiz hasa gymmatdyr o. Ýok, arzandan azjyk gymmat diýer. Indi ýene bir sorag berjek. Men beýleki içgin soraglara geçmeden ozal bir provokasion sorag aslynda. Ýöne bu soragy bermesem bolmaýar. Sebäbi hem agzalarymyza gyzykly, hem geçen gezek men Gaýyp bilen gelemde ýadyňda bolsa degişip bir wideo düşüripdik. Ve şu videonun TikTok'a yükledim. Ve şu videonun aşağında bir del, iki del, beş del, on del belki ýadymda ýok. Köp teswirlerden Murad Öwezow näme üçin köp boýanýar, näme üçin gyzlar ýaly boýanýar diýýär-de. Indi men bärde sen aýtmadan özüm aýdyp geçeýin, bir artist, bir sungat işgäri sahna alanda ýa-da klipe düşende, kino düşende tapawudy ýok-da, şolar ýaly bir sahna zady alanda elbetde grim ulanýar. Ola nokat goýup geçeli. Indi saňa gezek gelende dagy seni şo taýda biziň tiktokdaky belki muşdaklarymyzdyr, belki heýterlarymyzdyr, gepiň gysgasy kritika-da erbet zat däl-de. Kä nokat goýupdyrlar şoňa. Sen näme diýjek şu barada?
Men adamlaryň jahyllygy bar-a, meni gaty haýran galdyrýar-da. Sahna bar-a, olar birazajyk gözlerini açmaly-da, dünýä seretmeli. dünýäň ýüzüne seretmeli. Biz sahnada diňe gowy şekilde bolmaly. Mysal üçin, men häzir şu taýda gije-de bolsa, häzir şu taýda bir sagat otursam, meň ýüzüm ýaglanyp başlaýar. Men şuny aýryp durmaly bir zat bilen. Ondan o-da gowy bolanok kamerada. Ol bir aýdymça gelişenok. Dünýäň ýüzüniň belli aýdymçylarynyň hemmesine-de grim edilýär. Ol aýyp zadam däl, ol bolmaly zat.

On sorag gepleşigine myhman boldum we elbetde men gepleşigi gördüm.
Üns beren zadym şo ýerde gepleşigiň teswirlerinde bary ýogy 40 sany teswir bardy. Ýagny şo gepleşigiň formaty üçin 40 teswir gaty az. Seň pikiriňçe näme üçin? Bilmedim.
Ýöne esasy teswirleri maňa özüme liçkama ýazdylar. hiç pikir etmeýän adamlam jaň etdiler. Kän agladym. Türkiýede bir ýarawsyz bir jigimiz bar. Uzakdan tanaýan. Agyrrak kesel bilen eýýäm näçe ýyl bäri Geçdigi görüşýär. bolsun, Allah şypasyny bersin.
Şo maňa şeýle bir sözler ýazdy-da. şeýle bir Agam men seni öňem-ä gowy görýädim, tanaýadym welin, men seni tanamok ekenim, sen gaty üýtgeşik adam diýdi. Şu gören gepleşigimdi diýýän, näçinji gezek görýän diýdi öýtýän. Maňa şeýle bir motiwasiýa berdi diýýär-de. Şo diňe şo teswirem ýetik meň üçin. Kän teswir bar-a. Men mydama diýýän, hemme tosta ynanmaly däl-ow. Hemme tost ynanmaly däl. Dogry tost ynanmaly. Teswir hem şon ýaly-la. Men kimiň teswiriň sany has kän bolup biler. Ýöne kimiň diýýänine bagly-la. Men äken bar-a, ýalňyş teswir ýazsalaram kän üns beremok. Öýüň içinde e, ejesiniň diýenini, bar mallara seret ýa-da bar magazyndan plan zat getir diýse, ejesiniň diýenini etmän, diwanda ýuwunman ýatan biriniň ýazan teswirine men näme üçin üns bereýin?
Men üns ber diýem, a men Ýa düşündim ýöne goşa aýdym da ony. Şu taýda gazet 7000-e ýakyn prosmotr bar. Ýok, görerler ony, görerler. Esas şu taýda şu dursa bolýar. Ýok, men görülsin, görülmesin, meň üçin bir tapawudy ýokdy. Ýöne şo prosmotr üçin şojagaz teswir azdy, sebäbi men teswirlerde üns berdim-de, gaty az gepleşigiň çuňlugyna bir pikir bildirip geçen adamla. Sebäbi men girdim ýa-da teswirler ýarar diýip umytdadym. Käbir görmedim bir. Aý, söz ýok diýip ýazman goýan bolmakdyryn. Belki, belki.
Indiki sorag ýaňy diýdiň-ä. Teswirleriň hemmesine ynanmaly däl, tostlaryň hemmesine ynanmaly däl diýlin. Seň jogaplaryň hemmesine ynanmalymy biz?
Siziň wybryňyz. Men ýürekden aýdýan. Ynan, ynansaňyz ynanarsyňyz, ynanmarsaňyz. Ýagdaýyňyz size, size galdy diýýäňmi, hä? Sorag. Şo gepleşikdäki soraglaryň öňünden saňa berildim, sen taýynlandyňmy? Azajyk ta habarym bardy. Maňa ýigrimi sany sorag, primýerno şuňa meňzeşräk soraglar diýildi. I men biraz pikirlendim. Hawa. Ýöne ony maňa bermedigem bolsalar, şo jogaplary bererdim men. Sebäbi ýasama jogaplar däl olar, meň içimde ýaşaýan jogaplar. Ýasama diýip biljek ýaly, aga. Ýöne men gepleşigi göremde duýan zadymy aýdyp geçeýin. Käbir tekstleri idealny taýynlapsyň. jogaplary bar eýýäm.
Sebäbi bar-a, üns berip gördüňmi, dünýäň ýüzünde edilýän sungatyň haýsy kontent, haýsy stil bolanda, hemmesi çeperleşdirilen, çeperleşdirmeli, wse rawno çeperleşdirmeli
diýip men pikir edýän.
Razylaşýan formatyna görä. Indi gelýäs YouTube formada. Pikir et aga. Biziň gepleşigimiziň soraglaryny saňa öňünden bersek.
O ki bolmaz. Bolmaýar. Bolmaýar. O Çep, biz ot indi- çutaý gelişmeýär.
Hawa, biziň gepleşiklerimiziň formatynyň soraglaryny biz gelýän myhmanlarymyza öňünden bersek, Ýo ýo ol biz dogry däl-ä. çeperleşdirsek, O- meň pikimçe biziň agzalarymyza bugünkisi ýalak gyzykly Ýok, bolmaz. çeperleşdirmek diýip men diňe o soraglary bermek göz öňünde tutup diýemok. Ýok, umuman azajyk. Hawa, formata görä. Hawa. Munada şu taýda eee, Ýutubda paýlaşyp geçdik, şo taýda-da ýazyp geçen agzalarymyzyň soraglary bar. Şolaryň içinden iň şeýle bir saýlanjalarymyz bar, beýlekileri, beýleki sorag, biziň ýazan soraglarymyza meňzeýär. Şonuň üçin şolary okap, sorap geçeýin. Ylýas, Durmuş bir mekdep bolsa, Myrat bilen Bilbil hem durmuşyň okuwçylary bolsa, özlerine näçelik baha goýardy diýýär. Indi Bilbil gelneje üçin-ä jogap berip oturma, özüň üçin jogap ber-ä.
Men öň ikilikçi ekenim, soň üçlükçi boldum, soň dörtlükçi, paşti şumat bäşlige ýetiberdimmikäm diýip pikir edýän. Durmuşda? Kä wagt özümi alkyşlaýanok bilýäňmi? Kä wagt? Kä wagtam tersine. Ady ýazylmandyr, Usurdyk goýupdyr. Myrat aga, durmuşda Erbet aljyran wagtyň ýa-da gorkan wagtyň barada birini aýdyp beräýdä we şol barada näme maslahat berersiň?
Bäh. Men olaň haýsy birini aýtsamkam diýipdim. Hemme adamda-da bolýar-a, durmuş inişli-çykyşly bir ýer dagy bu, dünýäň özi. Stabilnyý durmuş bolmaýar. Hiç kimiň hiç hiç kim bilen gürleşmezlige çalyşýan men-ä. Gaharyň gelen wagty dik duran bolsaň otur, oturan onda-da ýatyşmasa ýat, onda-da gaharyň ýatyşmasa gidip banýa suwa düş zat diýilýär-ä. Burnuňy dişle zat diýilýär. Hawa.
Ondan musulmanlar onda-da neme Gaharyň ýatyşmasa, iki rekat namaz oka diýýärler. Garaz, hiç kim bilen şo wagt görüşmeseň, özüň bilen ikiçäk galsaň gowy diýip pikir edýän. Men şeýtýän. Komu kak bolmagy mümkin? Bezirgenden gelen sorag. Soragymy şeýle edýän. Myrady özüň kalpdan diýen aýdymynyň akustik wersiýasynyň klibi çykan gününden bu güne telefonymda hem diňleýän, hem görýän gaty ýerlikli, Oýlanyşykly klip. Şo klibiň soňunda Myrat gyzdan gitmegini isleýär we soňra gyzyň suratlaryny görüp puşman bolan ýaly gyzyň ýanyna barýar we tapmaýar. Soňra şol klibiň istoriýasy oýlananlarynda şony nähili gutarýarka? Gahryman gyzy soň tapýarmy ýa-da şeýle? Bezirgeniň diýjek bolýan zady Bezirgeniňem durmuşynda şolar ýaly ekende häzirem Bezirgen şu klipdaky ýaly edil şo zady ýaşadym diýjek bolýar. Men wara käniräk ýyl geçdi o klipden. Soňunda duşmaýan edip gutarýas öýdýän biz şony. Oglan gelýä we gyz ýok edýäs öýtýän ýalňyşmasam. Şeýle diýäpdir şu wagt. Hawa.
Ondan soňam kän. Ýöne şol aýdymy menem gowy görýän. Klibam gowy görýän.
Men özümi gowy göremok ýöne şo klipde kän. Özüňi? Men bara semresem gaty bagtsyz bolýan. Ha şeýle.
Tegelejik bolýaňmy? Galabok ýaly. Şo wagt bara birazjyk diýetaň üns berilmedik wagtlardy-da. Ýöne aýdym gowy. Aý gowulaşar-da.
Soraglara dowam edeliň. Aglalardan gelen soraglar hemmesini birde okaýyn diýdim. Berk geçeýin diýdim. Aglalardan köp soraglar bar, ýöne ýaňky diýişmeýär. Içinden sortirowka edip bir üç sany jogap berdim. Sag boluň.
Aglalarymyz aktiw, berekella. Bolun.
Indi sora, Myrat aga, Türkiýe gezmäne gidip gördüň. 2006-njy ýylda soňky gezek bolnisa barkaýdyk. 2006-njy ýylda soňky gezek. Hawa.
Düşündim.
Nesip bolsa ýakynda gitmäne pikirler zatlar barmy daşary ýurtlara türke gezmäne? Umuman gezmegi gowy görýän belki nesip bolsa. Inşallah.
Ne diýjek bolýan zadym bärde. Dünýä aýlanasym gelýär.
Düşünensiň indi sopşenjinam alansyň eýýämde indi dikke çeýin. Birden türke barsaň, Stambula barsaň, Ýeni kapyda metrodan çykan ýeriňde biziň türkmen tagamlarymyz bar. Fiçhaus, Ýeni kapy fiçhaus diýip hemme türkmenler Mara dastap getirip bolýamy şondan? E, Marada dastap getirýär şony maňa. Marada. Berekella.
Isteseň bolýar, diýjek bolýan barsaň hökman myhmanymyz bol, Pitch House. Görýäň, milliligi şu taýda görkezýäňiz. Ol gaty gowy zat. Öz türkmenlerimiz hem begenýändir o taýyk barsalar. Şu taýda ýene zady goşup geçeýin. Biziň türkmen organizasiýamyz hem bar. Maral diýip gyzjagaz alyp barýar hemme zady. Şu taýda türkmen toýlarynyň hem hemme türkmen don, kürte, türkmenlere degişli bolan hemme zady.

Bilşimize görä biziň daşda oturýan ýerlerimizde birinji, ikinji gatymyz bar. Indi bolsa üçünji gatymyzam bar. Dograma, fitçi, somsa, börek, manty, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarymyzyň ählisi bar. Size bilmedim menä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok maňa noş bolsun işdämem açyk bolsun. Indi soraglarymyzy gireli biziň gowy gelen sorularymyza eýebet-de sungata degişli soraglar. Sungatda. saza gelenimizde iň gowy gören kompozitoryň ýa bitmekeriň kim? Gelmiş geçmiş.
Nur Halmamedow. Nur Halmamedow. Ol umman ha, ol umman. Ýok, söz ýok, söz ýok. Nur o geniý. Gigant diýerler ha, ýöne şoň. Söz ýok, söz ýok. Nur Halmamedow. Razylaşýan. Men bir gezek aýdym. Gurban Gurban soň gowarýan. Kurbik diýýär, akordionist. Gaty beýik adam bolana. Men dört ýyl ýaly ýanynda bile toýa gidip işleşdikde. Hiç kiçilik bilemokdym bilýäňmi, şoň her gezek etmesede maşynyndan akardionyny özüm toýa alyp göterip girýädim. Ol meň üçin çestdi bilýäňmi. Sebäbi ol adam gaty beýik adama. Gaty beýik. Adamdymy, adammy? Häzirem barmy? Ýo ýogaldy.
Ýatan ýeri ýagty bolsun. Hawa. Ol türkmen sungaty üçin. Kän zat berkitdä ol adam. Hem sungat goýup gitdi, hem nähili gowy adam bolmaklygy görkezip gitdi.
Nusga. Gaty pes däl, gowy adamdy-da. Nusga.
Murad aga, pikirimçe, bizden seň diňleýjileriň içinde muşdaklaryň sanlaryny diýjek bolýan. On müň bardyr, elli müň bardyr, ýüz müň bardyr. Ýöne muşdaklaryň köp-dä. Sen kimiň muşdagy? Sen kimiň fanaly?
Men mydama diýýän-ä. Gowerýän adamlar, söýýän adamlar edil şon ýaly garşylykga mynasyp görýän. Söýýän adamlaryň hemmesini men iki esse, üç esse söýýän. Hemmesini. Menem olaň muşdagy. Ha, sungata gelenimizde. Ýa sporta gelenimizde, indi mirowoý urwindakylary aýtsak, dünýä derejesindäkileri aýtsak. Üstünlikli adamlaryň hemmesine men haýran galýan-a. Ýöne esasy kumirlygymmy aýt diýseň. Ýok, ýekejesini aýda, esasyny. Jekson.
Tarkany gowy görýän. Ondan Şahrukhany gowy görýän. Şu üçüsi. O da şu wagt Tarkan Şahrukhan diýdiňdä şu wagt ýene bir blitzde sorag döredip gitdiň maňa. Dowam etdik munalam. Sen aýdym saz sungat üçin näme etdiň we ýene näme edesiň gelýär?
Arada-da aýtdyk şo gepleşikde. Kän zat edibä ýetişmedim entek. Ýöne etmäge çalyşdym. We ýene edesim gelýän zat gaty kän, inşallah.
Sungatyň içinde käşgälerim kän diýdim. Şolaryň içinde birini aýtsaň, nämeden käşgä diýýär? Näme?
Adymy Myrat öz etmesem hem boljak ekeni. Şu hmm. hökman näl ekeni. Şony etmäsedim diýip. Ýene de bir käşkäm bar. Men bar ha bir Serdar Ortajyň gitme diýen aýdymyny
cover etdim. Türkmençe edip klip edipdim-de. Şol iň uly puşmanlyklamyň biri karýeramda. Näme üçin? Edil şo wagt gowy klipdi ol. Näme üçin şo wagt puşman ediň? Etmeli däl ekenim şony, gerek däl ol. O gaty ýalňyş nokat bolup dur-da karýeramyň içinde. Ýöne ýalňyşmazlyk üçin ýalňyşýas-da näme üçin? Elbetde, elbetde.
Şeýdip kämilleşmeli-dä adam. Elbetde.
Murad aga, ýakynda diňleýjileriň, biziň Mediatim agzalary näme täzeliklere garaşmaly? Näme üýtgeşikler bar? Kän täzelik bar. Nesip bolsa, indiki planymyzda-da bar. Şu montaž edilip oturan kliplerim bar. Bilbil bilen bile duedimiz bar. Gaty gowy. Art Production döwje düşürdi. Ondan soň ýene Habibjan täze aýdym ýazyp berdi. O-da gowy aýdym. Oňa klip etmegi pikirlenýäs. Nesip bolsa Balkanda düşürýäs öýdýän. Ony şatlyk bilen pikirlenişýäs inşallah. Gaty gowy. Emirjana aýdym ýazdyk. Nesip bolsa Emire klip edesim bolýar. Gaty gowy pikirim bar Emire owo. Nesip bolsa, nesip bolsa. Emir berekella şu ussata. Hem Emir üçinem bir aýdym ýazdyk şumaha taýyn. Oglum diýip. Ýöň gyzym diýip aýdym ýazyp, indi oglum diýip. Bir hili bular bar, ikisi balansy saklamasaň öýkeleýärler. Şeýle.
Eýýäm şu ýaşda. Hawa, indi sen niýe gyzym diýip Elifä aýdym ýazdyň-da, maňa aýdym ýazmadyň diýýär. Sal berýän soragyna seredäň. Öýkeleýärler.
Söýgini deň etmeli mähri ikisine. Elbetde, elbetde, oňa söz ýok. Murada, diýjek bolýanym, Nesip bolsa, şu wagt ine ýüz-ýüze gepleşigimize geldiň. Ýakyn wagtda, kän uzaga çekmäli. Biziň şou proýektlerimiz bar. Söhbet Jumaýew bilen boldy. Hawa. Serdar Çaryýew bilen boldy. Ýakynda IBM bilen boldy. Şou proýektimizde-de Jan sesde gelen myhmanlarymyzdan birnäçe aýdym haýyş edýäs-de. Bilbil gelnejem bilen şo gepleşigimize myhman bolsaňyz. Nesip bolsa, men şu wagt sözüňi alaýyn. Soň uje gitmäne ýeriň, ýeriň bolanok-da. Şoň üçin şu wagtdan sözüňi alaýyn. Gowy edip gurnar. Köp uzaga-da zat etmäli. Iki-üç aýdan diýeli. Gepleşik çykandan soň nesip bolsa. Nesip bolsa, nesip bolsa geleris inşallah. Bilelikde has gowy bir konsert berse-de, gowy bir gepleşik gurnasak. A, kstati,
kstati diýäý, kstati bolma. Ýakynda Bilbil hanymyň bäş sany akustiçeski aýdymy çykýar, şumat montaž edip otyr oglanlar. Gaty gowy boldy. Gaty gowy. Gowy türkmen aýdymlaram aýtdy, arasyna bir türki aýdymam aýtdy. Gaty gowy, garaşýandyrys. Gaty gowy boldy.
Gowy, sýomkasam gowy, aýdymlaram.
Gelnejem talabyna nokat goýup geçildi. Berekella, men-ä ýürekden aýdýan, damak söz ýok. Men öňem aýtdym saňa. Diňlederin diýip diňletmediň şeýdip. Sen oňa indi palaw bişirsin. Şurum çagyrjak seni bilgenjeň palawyndan iýeli.
Indi Myrat aga sen hemme kişi, hemme fanlaryň Türkmenistanda pikirimçe hemme kişiniň bilýän zady sen popsow aýdymlarymy aýdýaň, diskoteçny aýdymlary aýdýaň, malodežnyý toýy çaýkap biläýjek aýdymlaram aýdýaň. Ýöne hiç kim bilenokdyr belki, belki aýdanamoksyň, halk aýdym bilen araň näme? Baý bu, mundan tutdurdyň. Gowy örýän. Aha, aýdýaňmy? Kän diňleýän.
E näme dabar o, halk aýdymy oňarmasaň aýtmaly däl. Ýok, elbetde, hiç zady oňarmasaň etmeli däl. Onnoň men edil halk aýdymy aýtmaýanymyň sebäbi kän men oňaramak. Ýöne türkmen aýdymlary aýdýan, onda munda oturyşykda zatda gabat gelsek, e, aýdýan ekeniň zat diýýärler. Men aýdýan, siz bileňizok, men bir wagtlar Kerim Ilyas, e, Atamyrat Depçi, Akarjan Kurbik hemmämiz bir gruppadyk. Kän türkmen aýdymlary şolaram öwredipdiler maňa. mekdepden geçdiň ýagny. O zatlar öz milliligiňi bilmeseň bolmaýara, ol hökman gerek. Elbetde, bir türkmen türkmenliginiň däbini, dessuryny bilmese şoň türkmenligiň näme ol? Elbetde onda biziň sungatyň içinde bolanymyzyň manysy ýoga. Ilki şondan başlamaly. Garaşýas türkmen aýdymy aýdyp ber diýjek. Bir iki bent. E, Koža balykdan bir türkmen aýdymy bolmaly diýip diýýän. Ýok, ol näme tapawudy bar? Atabaý Çarygulyýew imin halk aýdyma bir täze ýol görüp, ýol görkezip, täze bir, belki Atabaý halypadan öňem şoňky ýaly aýdýanlar bardyr-da, men hemişe diýýän, men bilenimi aýdýan diýip, bilenimem Atabaý halypa rok stil goşup bilýän, takoý lёgki rok stil goşup, meniň halk aýdymy Atabaý. Men Daglar diýip bir aýdym aýtdym, klipinem etdik, türk halk aýdym. Oturyp. Hawa, hawa, hawa.
Ýadyma düşdi.
Şol bar-a,
Maňa gaty Ömrüme türkmen aýdym halk aýdym diňlämokdym diýip sms ýazýardylar. Ýöne şol aýdymy diňledim, sen diňletdiň maňa türkmen aýdym diýdiler. Sebäbi menden garaşanokdylar. Hawa. Halk aýdyma çekip.
Hawa. Ýene etmegi pikirlenýän nesip bolsa. Nesip bolsa. Gowy bir türkmen aýdymy täze. Gepleşigimiz üçin ekskluziw şekilde mümkin bolsa bir iki bes. Eý, näme men türkmen klassikasynymy ýa-da hakyky dutarda aýdylýan türkmen aýdymy. Haýsyny aýdasyň gelýär? Şuny düýpden aýdyp duralla.
Ýöne aýdyp bilmesem halk aýdym diňleýjiler meni bagyşlaň men kän köp aýdyp duran adam däl. Mümkin bolanda. Tejribem azrak başardygymdan aýdyp bereýin. Eý almasyna daş atanym näzli ýar Aman aman aman aman näzli ýar eý Atanym ýadymna düşüp eý aglaryn Eý, gol uzadyw ýar golundan tutanym eý, tutanym ýadymna düşüw eý, aglaryn. Eý, sen bolsaň halypa men bolsam talyp, aman, aman natalyp eý, jan çykyp jesetde göwre boş galyp.

Halk aýdym galyşýas arasynda bir üýtgeşiklik üçin. Nesip bolsa. Üýtgeşiklik üçin.
Aýy biziň gepleşigimiziň bir standartyna geldi diýsegem bolýar. Şolar ýaljak soraglarymyz bar. Indi oňa geçeli. Filosofiki soraglaram bar arasynda. Filosofiýa bilen gelsene maňa filosofiýa. Oňa da geleris, intriga-da bar. Söýýänä men ony. A, sen ogurlyk aýdymlara näli garaýaň? Hüm, edil bar-a, şu kritikować edýänler ýala seredemak. Ýöne dogrumy, dogry däl. Ýöne men bara ay aýdyp oňarsalar diňlemek sungatda. Aýdyp oňarýan bolsalar mesele ýok. Aýdyp oňaryp we aşajygynda belleseler. Hawa bellese bolýar. Esasy zat bara sungat, esasy zat täsir edip bilmek. Ba başga aýdymyň, başga biriniň aýdymy bilen täsir et. Özüň täze aýdym aýt täsir esasda duýgulandyrmaly, şatlandyrmaly, täsir etmeli. Täsir etmeýän bolsa bolana.
Eger bir aýdym ogurlamasaň hit etmek kynmy? Riskowny bolýada. Sebäbi soňky aýdymlar hit bolýan aýdymlar.
Mena bar gaty kän ýyldan bäri ogurlyk aýdym aýdyp göremok. Berekella.
Ondan
Bu bary şans ýaly bir zatda. Käbir aýdymlardan şeýle bir garaşýan-da welin, diňlenenok, hit bolanok-da. Käbir garaşmaýan aýdymyň diňlenýär.
Düşündim. A Pul näme seň üçin?
Mätäçlik. Pul bolmasa bolmaýar-a. Hatda pulsuz oňmak üçinem pul gerek bilýäňmi?
Onda güýç nämede seň üçin? Hakykatda. Edil şu soragyňy men bratwa kinoda zat etdim-de. Edil şo kinoda-da şo-da. W prawde diýer-ä. Hä, ýaňy men ýokarrakda sorap geçdim. Bilbil gelneje bilen ikiňiziň egoňyzy nädip oňuşdyrýaňyz diýip. Indi, Myrat aga, sen öz egoň bilen nädip göreşýäň? Egoň diýenimizde köpüsi düşünmän, köpüsi diýmäýin, birden düşünmedikler bar bolsa, ego diýen söze Google-dan perewod ediň we meň bilşime görä, ego asyl perewoda däl-de, ýöne meňzeşräk sözi nebs diýsegem bolýar.
Aý men ony kän diňlämok aýtýan.
Sen has köp ýüregi diňleýän. Hawa.
Ýüregi, kelläni diňlemeli.
Senden soň şu dünýä geljeklere näme diýesiň gelýär? Gelmäň diýer.
Gelmesinler. Gowy ýer däl sebäbi.
Geçmişde bir zadyň üýtgedip bolýan bolsa, iň şeýle bir ahmyr edýän zadyň barmy, üýtgedesiň gelýän zadyň barmy? Şu soragyňa bara goşgy bilen jogap bersem bolýam. Ýetdi. Gynanamok bu durmuşa gerekli käbir şatlyklardan mahrumlygyma. Il ugruna gezip ýören häki bir ýöntemje, sadaja mahluklygyma. Men owalam isläp gelmändim dünýä. Bilýän, bilýän durmuş bolmaz isledigimçe. Ýürekde umyt bar, Hudaýa şükür, güýç alýan hyýallar besledigimçe. Ýakyn maňa çylşyrymly ýaşaýyş, göwnüm ýykyp bilmez oň ajysy-da. Daşlanýar ahyry destur boýunça, bagtyýar juwanlaň gelin alşysy-da. Geňeşip bermändiň bu ömri Allam şükürim kän kysmatyma kaýyl men Ertir umydymdan utanmasam bor Ähli zada taýyn men Ana şu wagt aglasym geldi aglamaýyn ýöne. Kim goşgy? Kakamyrat Rejepow iň gowy görýän döwürdeş şahyrlarymyzyň biri. Tüweleme, berekella. we dostuň hakynda. Myrat aga bilişime görä durmuş ýagdaýyň gowy. Maddy ýagdaýyň gowy. Goç ogluň bar. Şükür. Bal şeker gyzyň bar. Ýöne seň bilen şu gezek dördünji ýa bäşinji gezek görüşimiz. Bilemokda bir zat ýetmeýän ýaly saňa. Bileň?
Ty tak dumyş?

Dogry jogap şol. Mydama bize bir zat ýetenok. Söýgi doldurmaly durmuşy. Men şoň bilen meşgul bolup durmaly. Has kän söýmeli. Hmm. Dogry jogap. Tak. Murada men şu 3-4 gezä görüşdik, şu görüşenimizde de tema Enä gelende ýüzüm üýtgeýär bilýäň. Şoňa Düýn ejem Tahyryň dünýämizden gidenine eýýäm üç ýyl bolupdyr. Ýatan ýeri ýagty jaýy jennetleriň bolsun. Amin. Şoňa üns berdim, ýüzüm üýtgeýär. Men diýjek bolýan zadym, bana-da durmuşda ömürlik zat ýok. Hemme kimiň wagty bar. gynançly bir ýagdaý, ýöne muny kabul edip bilmeli. Pygamberimiz hem aýdyp geçipdir. Şoňa taýyn bolmaly. Tä ertir näme boljagy belli däl. Adam elbetde taýyn bolup bilmeýär hiç haçan hem. Ýöne diýjek bolýan adama murada kän aňarda bärde de gördüm. Eje gelenimizde sen köp zatsiklitsedäňokma. Ýitirdiň. Kyn bir ýagdaý. Ýöne senden üns beren zadym şo-da.
Eje bar-a. Hemme adam birek-biregi bir zat üçin söýýär, üns berip gördüňmi? Daže aýalymyz bizi çaga üçin söýýär. Sebäp hökman bar hemmesinde. Ýöne eje hiç zat üçin söýýär. prosta diňe söýgi. Garşysyna hiç zady garaşanok senden. Diňe söýýär. Şoň üçin olar beýik. Ejem Ejem dünýeden gitdi. Men şok bolýan eken adam. Şokowe sostoýaniýe diýilýär. Ondan maşyna mündirip alyp gitdim oba. Onuň jaýladyk. Guburyň başynda hiç zat gürlemän doňup, hiç gözýaşam gaýtmady gözümden. Seredip oturyşym ýadyma düşýär. Ynanmadyň, şok. Kim adamam üstüne gum zyňýarlar meň ejemiň. Ejem oňtaýda galdy. Näme bolýar, düşünemok hiç zada. Soň ýene-de e, myhmanlar, sadakalar, zatlar. Men ilki ejesizligi duýmadym. Bir hil başagaý boldum, sebäbi şok boldum. Ondan bir gün men ýüregim gyssa ejeme jaň etýärdim-de, sesini eşitýärdim. Men soňky 20 ýyl ýaly ejemiň ýanynda ýaşamadym. Ejeme meň ýanyma gelip ýaşan, ýaşa diýsem şäheri kän bir ýaşuly adam, öwrenşip bilen o. Ondan her bir göwnüme degse-de ejemiň sesini eşitýän açylýardym. Sebäbi o sesde jady bar. Jady. Ondan bir gün maşynda gidip barýardym welin, birden telefony elime alanymy duýman galypdyryn. Wiý! Meniň-de ejem ýog-a diýdim soň. Şonda birinji gezek duýdum şony. Gaty kyn ejesizlik. Ejesizligiň ählisine Alla sabyr bersin diýmekden başga. Ah, duýgulandyrdyň meni.
Agyr temalar elbetde, ine. Çykaly. Dünýäde taryhda her kim bir yz goýmak isleýär agam. Sungatda diýsek ne ýaňy belläp geçdiň sen fan ekeniň Michael Jackson ägirt söz ýok. Türkmen sungatlarynda da bir giden ägirt ýaňky kompozitorymyz hmm. Nur Hamamedow. O ýa Atabaý Çarygulyýew ýene birnäçe ägirt ägirt halypalarymyz bar. Bamyrat Hamdamow Sen sungatda yz goýasyň gelýärmi?
Men bara ölemden soň bara men söýýän ýakynlym gynansa ýürekden gynanýan bolsa ana men şonda razy şu durmuşdan. Çyndan gynanýan bolsalar. Diýmek men dogry ýaşapdyryn bolýada şol. Diňe bir sungatam däl.
Çykdyk agyr soraglardan. Blitz soraglara geleli. Iki soragly ýöne iki jogap bolýar. Birini saýlamaly. Bilýäň muny. Taýyn bolsaňa başlaýar. Taýyn. BMW ya Mercedes? Hmm, Mercedes.
Cristiano Ronaldo ya Messi? Ronaldo. Kofe mi ya çay?
Çaý.
Habibmi ýa Konor? Konor. Hindi aýdymlarmy ýa türk aýdymlary? Hindi. Gijemi ýa gündiz? Gije, gije.
Ine gije.
Näme üçin gije?
Gije duýgularyň açylýan wagty-da. Gowy görýän gijäni. Sungat üçin gije has gowy diýýän. Kanyýeşde.

Munada öz fanlaryň üçin, muşdaklaryň üçin, diňleýjileriň üçin we Media Tym agzalary üçin aýtjak goýjak sözleň bar bolsa, seni diňlesek agam.
Näme diýeýin, sag bolsunlar. Gaty Kän ýyldan bäri gowy sözler ýazyp maňa begenen günüm begenýän, gynanan günüm ýanymda bolýan, uzaklarda-da bolsa ýürekleri bilen ýanymda bolýan diňleýjiler bar. Sag bolsunlar, men gaty minnetdar we olar üçin elimde baryny edýän men. Ýene-de ederis inşallah. Gowy zatlar, täsirli sungat. ýüreklere täsir edip. Minnetdar, size aýratyn minnetdar. Sag boluň. Gowy iş edýäňiz.
Berekella. Biz size minnetdarlyk bildireris gepleşigimize geleniňiz üçin. Ýöne şu ýerde elbetde belläp geçmeli. Hemaýatkärlerimiz bar. Ýaňky aýdyşym ýaly Fiçi Haus söz ýok, bizi gollaýarlar. We biziň Türkmenabat kargomyz Türkden Türkmenistana bäş welaýada ýük getirjek bolsaň, arkan ýüzlerini bermeli. Agzalarymyzam arkan ýüzlerini bermeli.
Berekella.
Şu ýerde ýazgy edip durus. Marguş gijäň ýaryna çenli bize gollananlary üçin Marguş Oteline, Mary minnetdarlygymy bildirýäs. Marydaky Marguş Oteline we Sag boluň. Bir, iki, üç, dört kamerada ýazgy geçip duran. Täsin studiýasyna, oňa esasan Bärde Şatlyk, aňyrda Berdinazar, Ýaran aýy ukusy gelip gitdi. Täsin studiýa, Mary, berekella. Sag boluň, Janyňyz sag bolsun, ýigitler.
Oý, kimiň şuňa eli degip bizi gollap, şeýle gowy gepleşik gurnap, indi men-ä gowy diýän-de agzalarymyzy bilemok, gowy görýärmi, ýokmy. A gowy görseňiz, hökman laýk basyň, oba, teswir ýazyň, gepleşigi dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Elbetde gowy görseňiz. Halamasaňyzam näme üçin halamadygyňyzy teswirlerde ýazyň dostlar. Biz bileli indikilerde has gowy bir işleri döretmek üçin, ýaratmak üçin. Ze Murad aganyň Instagramy bar. YouTube kanaly ýok, YouTube kanaly opçy kanal bularyň men bilýän. Instagramy bar Murad aganyň. TikTok girýän Murad aga. TikTok bar, hökman belläp geçýär şu taýda. Podpisasiýa ediň, birden podpisasiýa etmedikleriňiz bar bolsa. Gollaň täze kliplerini görüň täzelikler bilen ilkinji tanşyň dogrymy Myrat aga? Başga aýtjak goýjak sözüň bar Myrat aga? Ýok.
Gepleşik gowy boldumyka diýip umyt umyt edýän. Menem menem gowy gowy Köp köp sag bolaň. Siz meni hakyky star ýaly duýdurdyňyz ýigitler köp sag boluň. Taňyrýalkasyn. Minnetdar aga. Sag boluň. Gül ýaly boldy.